Dünýäde iň tanymal we meşhur dil aýdym-sazdyr. Hut şonuň üçin islendik halkyň sazyna hiç hili terjimäni talap etmeýär. Gadyrly tomaşaçylar, Türkmen klassyky sazy atly gepleşigimiziň täze sanyny başlaýarys. Men gepleşigi alyp baryjy Şemşat Amannepesowa. Gepleşigimiziň şu sanynda Türkmenistanyň halk artisti, halypa kompozitor Baýram Hudaýnazarowyň ömür döredijilik ýoly, onuň saz äleminde bitiren hyzmatlary barada aýdyp geçmekçi. Türkmenistanyň halk artisti, halypa mugallym, kompozitor Baýramdurdy Hudaýnazarow Işjeň medeniýet we jemgyýetçilik işgäri bolmak bilen, tutuş ömrüni saz sungatyny ösdürmäni bagyş etdi. Baýram Hudaýnazarow bir müň dokuz ýüz kyrk altynjy ýylyň on birinji maýynda Aşgabadyň golaýyndaky Pöwrize şäherçisinde dünýä inýär. Ussat bagşy Sähy Jepbarowyň ýerine ýetirijiligi uçgun döredipdir. Kompozitoryň sungat ýolundaky ilkinji ädimleri Ýetginjekler köşgüniň dutar gurnagyndan başlanýar. Bir müň dokuz ýüz altmyşynjy ýylda ol Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebine okuwa girýär. Ussat mugallym Allaberdi Allaberdiýewden dutar çalmagyň inçe tilsimlerini öwrenýär. Ol okuw döwründe halk sazlarynyň gurluşynyň ähli çylşyrymlyklaryny göz ýetirýär, olary nota sahypalaryny geçirmekligi, gaýtadan işlemeklige we beýleki saz gurallary geçirmekligi öwrenýär. Onuň dördüjiligi bir müň dokuz ýüz altmyş dördünji ýylda Ilmyrat Budakowyň Pöwrize atly goşgusyny aýdym döretmeginden başlaýar. Şeýle-de hem fortepian üçin birnäçe kiçi saz eserlerini döredýär. Kompozitor Garry Seýitliýewiň sözlerine Gözleriň atly aýdymy, Agamyrat Agabaýewiň Çalsyny wagşy atly aýdymlary Döwlet derejesinde geçirilen bäsleşikde birinji orna mynasyp bolýar. Kompozitoryň Gel obamyň lälesi, Ak derýa, Goňşy gyz, Gyzlarma ýaly aýdymlary Kişinýowda, Wengriýada, Çehslowakiýada geçirilen festiwallarda ýaňlanýar. Kompozitoryň aýdymlaryny Türkmenistanyň halk artisti Aýdogdy Gurbanow, Myrat Sadykow, Roza Töräýewa, Seýitnur Ataýew, Annaberdi Atdanow ýaly aýdymçylar tarapyndan ýerine ýetirildi. Kompozitor dutar üçin köp sanly türkmen halk aýdymlarynyň we sazlarynyň gaýtadan işlemeleriniň awtorydyr. Olaryň arasynda Keçbelet, Esger, Bagy seýle, Dön göwnüm ýaly eserlerdir. Kompozitor bir müň dokuz ýüz ýetmiş birinji ýylda Daşkendiň döwlet konserwatoriýasynda Ýanakowskiniň ýolbaşçylyk edýän kompozisiýa synpyna okuwa girýär. Ol okuw ýyllary dürli-dürli eserleri döredýär. Kompozitoryň döredijilik kökleri halk sungatynyň esaslaryna daýanýar. Şeýle tanymal eserleriň hatarynda fortopian üçin tokkatosy hem bar. Ol Durdy bagşynyň ýadygärligine bagyşlanan Sakgaty žanryny ýüzlenmek bilen awtor türkmen kompozitorlarynyň ýaşuly nesiliniň we öz döwürdeşleriniň däplerini dowam etýär. Mysal edip, Daňatar Öwezowyň, Drzynskiniň, Aşyr Kulyýewiň, Nury Halmamedowyň eserleri mysal bolup biler. Edil olaryň ýüzlenişi ýaly, dutar sazandasynyň keşbini beýan etmek üçin Stakkatu görnüşi pýesany döredýär. Baýramdurdy Hudaýnazarow baş döwlet senasyny döredijileriň biri hökmünde biziň taryhymyza girdi. Bir müň dokuz ýüz segsen altynjy ýylda Baýram Hudaýnazarow meşhur türkmen kompozitory Çary Nuryýewe bagyşlanan Gaboý we orkestr üçin konsertina gazalyny ýazýar. Näme ýazsam-da, meniň bir maksadym bar, halkymyz meniň sazymy kabul etmegini isleýär. Halkyň ruhuny galdyrmaga kömek bermegi milli galkynyşyň bir bölejigi bolmagyny isleýärin diýip, awtor belläp geçýär. Kompozitoryň döreden Älemgoşar atly meşhur aýdymy Türkmenistanyň halk artisti Atageldi Garýagdyýewiň ýokary çeperçilikde ýerine ýetiren nusgasy halk köpçüligi tarapyndan söýlüp diňlenýän aýdymlarynyň birine öwrüldi.